Karakumski iki nol akkaundym dördünji wideo bu gezek tema söýgi hakda bolar we patpisçikleriň soragy bar geçenki wideolarymda birnäçe sany soraglar geldi maňa soraglar beriberiň meň gyzykgyllaryny şular ýa wideo görnüşde jogap bererin oňa soňrak dolanarys bu günki temam söýgi barada indi siz maňa diýersiňiz söýgi barada ýazylmadyk goşgy ýok aýdylmadyk aýdym ýok indi gel gel karakumski biziň öňümize geçdi-de biziň öň eşitmedik zadymyzy aýdyp berjekmişin diýersiňiz Söýgi, biziň pikir edişimizden has çylşyrymly mehanizm. Biz köplenç çalyşýarys, mysal üçin, bir adama belli bir eýforiýa döreýär, gysga wagtlyk dofamin gormonalny fonyny bökýär-de, şoňa söýgüdir öýdýäris. Mysal üçin, sen bir ýaş ýigit, bir gözel gyz bilen tanyşdyň, indi pikirlenýäň, öýlenäýsem diýýäň, ýaňky gyz diýýär, Pylanjan, meň kofe içesim gelýär-de, Tor diýesim gelýär diýýär. Sen lezzet alýaň, ýaňky gyz bilen tanyşdyň, tam çada girdiň, habarlaşdyň. Indi ýaňky torty alyp ertip beresiň gelýär, şoňa-la şony göresiň gelýär. O söýgi däl-ä. Sen o zatlary näme üçin edýäň? Sen o zatlary lezzet alýan üçin edýäň. Sen egoist, sen o zatdan özüň lezzet alýaň. Üns beriň, köp adam özi söýlesi gelenok, özi söýesi gelýär. Üns köp adam köp adam söýseler söýýän adam olara gyzyk bilýär her kim özi lezzet alasy gelýär şo duýgudan şo gormonalnyý eýforiýadan şo kelläň içindäki dofaminiň bökmeginden ine mysal üçin hemmämiziň enelerimiz mamalarymyz ýa bady ýa boldy mysal üçin biziň enemiz ýaranok diýeli Sen eneňi indi hakyky söýgi üçin ýalak, eneň ýaranok oňa derman alyp bermeli, skarýe wsýo otagyna girersiň ol garry adamyň ysy bardyr o taýda, gidip çyk daýjy etmeli oňa derman alyp bermeli, oňa ertmeli, sen şo prosesden hiç hili lezzet alaňoga, ýöne sen şony iskrini eneňi söýýäniň üçin, şoň saglygyny alada edýäniň üçin sen şo zady edýäň, Ine hakyky söýgi. Men şony diýýän köp kontentde näme üçin şunça san oňşuksyzlyk bolýar näme üçin şunýa statistika şunça sana oňşuksyzlyk bolýar diýip Süleýman bolýa şeýdip aýdyp geçäýin. Sebäbi biz köplenç söýgüdir öýdýäs. Ine näme üçin men geçen kontentimde diýdim söýýän gyzyňy almaly däl sebäbi biz söýgi diýen düşünjä düşünemzok o o atçasti bagşaly günäkär aýdymçylar bir başyk bakyşdan aşyk boldum o söýgi däl ho bir bakyşdan aşyk boldum sen hakyky söýgi sen Tim bolýa şu döwür nadýožny adam boljagyny bilýäň. Degme şo gyz seň içiňi gysdyrsynlaý. Sen şo gyzyň bir aýlap bir gezek gideňde-de arkaňda namysyňy gorajak. Seň ýanyňda seň durmuş kalibaniýaňda puluň ýok wagty, baýan wagtyň stabilnyý ýanyňda adam bolup biljegiňi bilýäň. Ana şo söýgi wagtyň geçmegi bilen biziň kellämizde şol adama eden zähmedimiz Mysal üçin, aýal maşgala nahar bişirýär, kirini ýuwýar, erkek adam oň üçin pul gazanýar, ony geýindirýär. Şoň bilen zähmediň hasabyna kellede çenность dörýär-de, ana, şondan soň gelýän hakyky söýgi. Biziň başdaky söýgi döredýänimiz ol eýforiýa. Biz ony özümiz lezzet alýanymyz üçin edýäris we köplenç şonuň ýaly ýalňyşlyk goýberýäris. Şu wagt eli bilen operator kamerany kesýärde sen bagşalar diýdiň diýýä sen diýýä tüýs ýürekden diýýä destiçinle şu şeýle öz ideýaňy peýdaly pikirleňi ýaşlara ýetiresiň gelýä ýöne ýatdan çykarma bagşalar zatlar diýýäň şu pikiriň seň gazanjyňdanam azaldyp bilýä diýýä o dogrudanam şeýle Köp gyzlar ýene bir gezek gaýtalaýan, siz bize nä, sen bize nähilek bolmalyny öwredýäň diýýär. Eger-de seni eneň-ataň terbiýeläp bilmedik bolsa, on sekiz ýaşapsyň, seni şu wagta çenli terbiýeläp bilmedik bolsa, men hiç hili öwredemok. Kim men seň eneň-ataň saňa terbiýe bermedik bolsa, gel gel Garakümüş, şu wagt kamerany açarda saňa terbiýe berip bilermi? Kim men ony edip biler ýala. Saňa diňe Hudaý kömek eder. Maňa heýt ýazýan gyzlara diýýän-de käbir gyzlar. Men bu kontendim ýene bir gezek gaýtalýan, belli bir durmuşda opytym boýunça özüme we öz ýalňyşlyklaryma durmuşda käbir adamlaryň ýalňyşlyklaryny gördüm, şony ýaşlar gaýtalamasyn diýip edýän, düşünýäňizmi? Şu kontentilaý gel gel maňa komentariýa de, wapşe men saňa sen isleşiň ýaly ýaşa, Indi sen bize nähili ýaşamagy öwredýäň diýýär. Sen isleşiň ýaly ýaşa. Men ýaş oglanlara normalny gyz saýlasynlar, ýene gezek gaýtalaýan, normalny maşgala bolsunlar, bir-birini sylasynlar we şoň gymmatlylygyna düşünsin diýýän. Düşünýäňmi meň kontentim? Sen maňa kommentariýa ýazýan gyzjagaç maňa hiç hili ýagdaýda gyzykly däl. Hiç hili ýagdaýda gyzykly däl. Bagşylar diýen meň bagşylaryň göwnüne degemok, ýöne söýgiň bir romantizirlenen ýalňyş görnüşi bar. Opba bir wakyşda gördük, o seň eýforiýa, sen özüň lezzet alýaň ondan. Sen ony özüň üçin edýäň. Ýaňy mysal getirdim-ä. Ejelerimiz, kakalarymyz ýaramasa, ýa-da enemiz ýaramasa, biz şondan lezzet alýasmy gidip şoňa derman satyn alsak, ýa-da nahara unaş kesip bişirip bersek-le? Ýok, biz ony hakykatdan hem lezzet alyp edemizog-a, biz ony hakykatdan hem söýýänimiz üçin edýäs. Daže şoma men işimizden hem alyp, nerwişli hem edip bileris. Wah, şu wagt kakam ýaranok-da, dost diýip bilerin, görýäň, nerwişli edýäň. Ýöne oň arasynda söýgi bolany üçin edýäň sen şony. Ana, är-aýalyň arasynda hakyky söýgi bolanda şo bolýar, o başdaky eýforiýa geçip gidýär alty aýdan, her kimem A söýgiň berýän garmonlary bagyşlan güni spirtnoý içgiň serhoş edişi ýalak kelläňi üýtgedýä, daže ondan hem güýçli, ondan şo geçip gidýä, adamam bir birine trezbo seredýä opba meň şu baran oglanymbaý, şu meň baran gyzymbaý dura maňa bur zatlar laýyk dälä diýýä, ana şo zatlar özüňizi aldatmaň diýip kontent edýän. A indi bolsa plawno podpişikleň beren soraglaryna geçip gidýän. Bir podpisçigim sorapdyr Agam meň söýgülim meni köp allaýa ýöne ikilik edenok köp allaýa uruşdyk şondada garaşýa maňa ýazarma men ýazaýynmy ýa özi ýazýança garaşaýynmy agam diýýä görýäň sudja po soobşeniýu ýaman sada oglan bolmaly öz ýüregi duýupdyr köp ýalan sözleýä diýýä men size bir zat aýdaýyn ýalan sözleýän gyz ýalan sözlemek Azgynçylygyň bir görnüşi. Çilim çeken ýaly, spirtnoý içen ýaly we özüňiz otur goýup gidýän özüňiz düşünişiberiň. Hiç haçan, indi adam ýalan sözläp biler, mysal üçin öňüňize duz getirilip goýuldy, duzy köp boldy naharyň myhmançylykda. Gowumy diýýän, hawa gowy diýýän, sypaýyçylyk üçin ýalan bolýa. Ýöne eger-de gözüňe gyryp ýalan sözläp bilýän gyz, ol bir sistematika ol. Oňa bir günde gelenok, ol ejesine mallaýa, kakasyna mallaýa, senden öňem näçe adam şeýdip allan, oňa näçe ýyllyň dowamynda oputal, ýalan sözlemegiň sistematikasy. Ýalan sözleýän adam, men ýatlap goý, lýuboý podlost edibilýändir. Sebäbi ol uje professional nallaýa. Mysal üçin, gyz bilen tanyşdyň, gorkusyndan sen bir zat diýdiň, hany näme etdiň, hany ýaňky çekinip, allaýa ýalanam görnüp dur. Ol ökde däl. Mysal üçin, ol gorkusynda ýalan sözläpdir görgüliçik brat, tam ponýat można. No professionalno gözüňe gyrpman ýalan sözläp bilýäňiz. Indi meň durmuşymda optym don ýadymda duş gördüm maňa. Wot men size aýdaýyn, iň gorkunç wariantdyr. Bul oglan maňa garaşýar diýip öz zadumowda edýär, sebäbi ýaraşasy gelýär. Saňa garaşanok. Görýäňmi, Fred nägileklaý. Aýdana bir azgynçylyk beýleki azgynçylygy çekýär. Mysal üçin, ýaman gowy gyz-da, ýaman gowy. Prosta ertirden-agşama çenli işleýän üçin, men özümden şu wagt düzýän däl, mysal getireli. Prosta bir stresden ýaňa çilim çekýär diýip bilersiň. Ýok. Çilim çekýärmi? Şo çilime çenli näçe, näçe ýol geçipdir. O ýolum siz halamaýaňyz. O ýolum size nadýožny sputnigiň geçen ýoly däl. Şo çilme çenli ýa-da şo ýalana çenli näçe sany azgynçylyk etabyny geçen adamlar olar. Ýalan sözleýär, çilim çekýär, tatuirowka. Bir wroje gowy gyzynda aram-aram şu winojyk içýär-de. Ýok, şo wino gelmegi üçin belli bir maşgalasynyň terbiýesinden geçip gitdi. Belli bir barylýan ýerlere bardy. Belli bir gatnaşyklarda boldy. Ondan soň adam şoňa barýar. Düşünýäňizmi? Gowja gyz ýöne ýalan sözleýär-de diýýär. Hiç hili ýagdaýda bolup bilenok. Gözüňe seredip allap bilýän gyz. Men saňa aýdaýyn dostum. Hudaý saklasyn. Şu gezek, eý. Şu gezek diňe birje kommentariýa jogap berjek. Sebäbi şu gezek men şol oglana distisine kömek edesim geldi, maslahat berip. Kstati, tagam çykypdyr, ýaman gowy bolupdyr o. Söýgi barada men öz pikirimi aýtdym. Gaýrat ediň oglanlar, esasy zat edepli terbiýeli bolsun. On ýalak gyzy biz iç gysgynç görýäs. O saňa dofamin berenok. Iç gysgynç, o seň gül ters prikollaryňa düşünenok. Bagyşlaň muny her hili men mysal getirip bilemok. Düşünenok. Sebäbi o çaga terbiýeli, medeniýetli ejeden çyk ejeden ulaldy. O seň oýunlaryňa, seň azgynçylygyň ugrunda däl ol. Düşünýäňmi? On ýalak gyzy iç gysgynç görýäs. Aýaň syýanjak blatnoýja, uje seniň näme diýip allamalygyňy bilýär, ýöne käbir ýerlerini bukup bilenok, mysal üçin, ýaňkyýalyk çilim çekmek diýýär, spirtnoý içmek diýýär, şoňa gelmek üçin gaty köp etaby geçdi, o seni gowy edip diňledýär, na samom dele. Şonuň üçin özüňizi aldatmaň, bir azgynçylyk beýleki bir azgynçylygy çekýär. Ýalan sözlemegem azgynçylygyň bir görnüşi. Ýene bir gezek gaýtalaýan, ýaňkyýaly sypaýyçylyk üçin ýalan başga gürrüň, adam gorkup ýalan sözlemegiň başga gürrüň, ýöne sistematiçno, Ownuk zatlarda-da oýun edip alan bolýarlar-a. Ony näçe edýärler bilýärmiň? Seni şupuda edýär. Seni barlap görýär, pritseliwçi edýär. Saňa neme edýär, nä, seň granisalaryňy şupuda edýär. Nä etseň allap bor, näl intonasiýada. Başdaky atyp görýär. Hemişe ownuk zatlar uly zatmaň gel, ownuk zatlar, ownuk, mysal üçin, göze görünýän, Gowujak yz ýöne ýalan sözle ýa-da ýok, gelejekde uly palonka aýyrtar. Konkretno ýolda goýar. Gaty uly zatlarda, gaty elhenç zatlarda ýalan sözläp başlar we gözüňe seredip, gözüňi gyrpman, gözüňe seredip alla bilýän adam adamyň iň gorkunjy. Şony belläp goýuň. Şolar ýalak men bu kontendi ine maňa operator diýýärä gerekmaý saňa näçe adam senden gaty görýä diýýä saňa bu kontent pulam getirenogä diýýä pul gazan birinji nobatda pul gazanmak üçin hem dälde meň ýalňyşlyklam meň durmuşda gören ýalňyşlyklam adamlaň ýalňyşlyklary gaýtalanmasyn Ýaşlar iliň ýalňyşyny öwrensinler diýip edilýän kontent düşünýäňizmi? We maňa heýt ýazýaňyzlar ýene bir gezek gaýtalaýan men size hiç hili ýagdaýda nähili ýaşamalygyny men kim size öwreder ýalak eneň ataň zerek berip bilmedik bolsa isleşiň ýaly ýaşa men ýaş garagöz türkmen oglanlarymyz bara Watanyny söýýän türkmen oglanlarymyz. Şolar normalny gyz saýlap bilmek ukyby bolsun şolarda. Normalny agzybir maşgala bolsun. Ana meň şo kontentim şol. Maňa seň obraz žizniň ýa sen ýalakylyň hiç hili gyzykly däl. Gaty görýäňmi bloga salýaňmy maňa absolýutno gyzykly däl. Şolar ýalak. Soraglaryňyz bolsa komentarida beriň. Ýene men men ýene gaýtalaýan. aýdýan-a, düzüw terbiýeli maşgala bolýar-a, şu wideony görkezip görüň, näme pikir edýäňiz Karakumsky barada diý. Ýekeje ýerinde, daže meň pikirim boýunça bir hilek ne torak durmuş alyp barýan adamada askarbitilni, zyýan ýetiriji prizywlar hiç hilegi ýok. Absolýutno adam şeý diýýär, men isleýiş obrazyma ters gelýän pikir, içinde может bilemok azajyk diskomfort döreýändir, sen indi oglanlara panýaçe berýäň diýýändir käbir gyzlar. Şu wideony görkezip gör eger-de. Dagy men absolýutno ylaýyk maňa şu kontent diýse gyzlaý, sebäbi otyr näme diýilýär, aýalyňyzy gowy görüň, biriňize zähmet ediň, zähmediň kömegi bilen söýgi gelýär. Zähmet rawno söýgi. Zähmet rawno myşsa. Zähmet edýäň myşsa çykýar. Zähmet edýäň söýgi döreýär. Şony diýip otyryn-a. O normalny ýamaşa götür. Ine ine hakykatdanam daway ine şuny ýala gowy gollaýan diýer. A eger-de ýoldaşyna ýalan sözläp ony ýa adam gördüm. durmuşda ýoldaşyma ýalan sözläp, belli bir durmuş kadalaryny, a maşgala durmuşy diňe, diňe şahsy žertwa, öz şahsy lezzetiň bilen žertwda etmeli bolýar. Pida bermeli öz şahsy lezzetiňi maşgala bitewiligi üçin. Sen köp endikleňden dänmeli bolýaň. Ir, irräk öýe gelmeli bolýaň aýalyň gaty görmez ýalam. Ýa-da sen ýoldaşyňy aldap, bilemok, ýalan sözläp başga ýere joralaňy gitmelilär bolýaň. Öňki durmuş endiklegden köp zatdan žertwda etmeli. Seň çagaň bolmaly. A oňa bunýal heýt ýazýan gezler oňa taýyn däl. Olar iki stula oturasy gelýär. Maňa stabilnje är gerek. Plusam men Ýaşajak. Erkin ýaşajak. Erkin ýaşajak. Hawa men her sözüm, her sözüm saýlap gürleýän näsem gür. Men bilen hezil eder bu gyzlarla häzir ana bu beý diýdi diýip pikir etmäň. Siz her tarapyndan giýjek bolýarlar operator jan. Her tarapyndan giýjek bolýarlar. Bolanok. Karakumski diýjek sözlerini gaty gowy filtrden geçirýär. Gynan, gynansak-da begensekde bulaň gyzlaňkam bolanok. Gyzlar okýabr oglanlaram bar. Näme üçin men gyzlar diýýän. Ni w koýum sluçýy. Ýaňy belläp geçdim-le, gaty terbiýeli gyzlar bar, gaty terbiýeli oglanlar bar. Oglanlar şo ýaňky ýala hezil görüp, gyzykly görüp, käbir gyzlary özüňizi aldatmaň. Düşünýäňizmi? Terbiýeli, içgysgynç görünýän gyzlaryňyzy alyň. Başda söýmeýän ýalydyr. Ýöne şol esasy zat saňa rakyp. Rakyp bolýada-m weryn diýmek. Esasy rakybyň Rakyp sport. manysyna duşman diýýärler. Duşman diýýärmi köne manysyna? Hawa. Men görýän muny, maňa şo-da sen özüň millilik saklaýan bolsaň, neme diýipdirler, türkmen dilini gürledipdir. Hawa, men ýöne sözlemde latyn sözlerem ullanmaly bolýar, iňlis sözlerem ullanmaly ullanmaly bolýar, sebäbi ol millilikden çykmak diýip düşünemok. Men rus sözlerini hem ullanmaly bolýan öz pikrimi ýetirmek üçin. Has düşnükli dilde gürlesem men häzirlaý adamlar diňe bilýän zadyny edip gezen bolsa biz daş döwründe galardyk. Daş asyry bar-a, daşdan neme balyk zat tutýardyk-a, daşdan pyçak ýasadyk. Diňe şonda galardyk. Biz diňe häzir meň kontentyma düşünmeýän sözüňiz bolsa Google-a girýäň, Hudaýa şükür, emma işte internet bu. Google-a girýäňiz, girip görýäňiz, boldy, ana gördük. Bu many berýän eken-ä. Barajyk seňem может men meni görýänlerden hemmesine men akylly diýjek bolam ni w koýum sluçy ýöne menem siz üçin bir täzelik aýdan bolsam ýaňky ýalak gözýetimi giňeltmäne bir sebäp bolar şolar ýalak indiki wideoda görüşýänçäk.